Этем ӳкӗн. Кам унта?
Сан, сана калать пирӗшти. Сан сыхлав ҫу.
А, тепӗр ҫичӗ ҫылӑха кӗрсе усалтӑвиччен, мӗскӗн ачам, шухӑшла, хытӑ ӳкӗн. Кам сасси? Ҫын, итле, сана калать пирӗшти.

Ун пек йывӑр ӗҫ-хӗлӗке пуҫпа йӑтса ҫӳреме упаннипех вӑй кирлӗ. Кунсерен ҫиес пулсан пӗр така. Тӑван киле эпӗ халӗ таврӑнсан йӑлтӑр-йӑлтӑр ҫӗлӗкрен тӑвӑп ӗмӗр-ӗмӗрлӗх. Мар, мӗн тӑвапҫӑ лайӑххи? Вӑрҫа кайса ҫапӑҫса вилнисене асӑнма тав общака ҫӗлӗкрен пӗр хуран. Кунта вара вӗҫерттереп хам валли така пулчӗ.
Хӑвӑн кӳршӗ чӑххине пуснӑ пек этем чӗппи намӑсан пур, ан чӗтре.
Манӑн шӑллӑм.
Ан хӗртен, пӗр варта ҫуралнинчен, пӗр кӑкӑртаннӑмнинчен шӑлл унтан, чи усалли. Санӑн пулмӗ ҫӗр ҫинче, пыр та чи кӑна. Аюк!
Камӑн та калаҫ калать хамӑр тӑван чӗлхепе. Хамӑр ҫын, ачам.
Эппин, эсӗ ырӑ ҫын пулсан, мана пар-ха сивӗ шыв, кӑварти пек ялкӑшать ӑшӑм чикӗм. Ан сыптар!
Унта эсир икӗ ҫын? Пӗр тумлам ҫеҫ шыв пама хӗрхенетӗр-и? Шел, пичче, эсӗ чӑнах кунта? Е мана аташнипе туйӑнать-и сан пекех?
Эсӗ мӗскӗн шӑллӑмҫӑм, аташмастӑн тӗлӗкре. Хӑвӑн ҫивӗч куҫупа курса тӑран пиччӳне.
Эсӗ пичче, пиччемҫӗм, Юн кӗрелсе ҫӗрекен пӑчӑ сывлӑшран мана ҫӗклесе илсе вырттар ватӑ юман сулхӑнне. Вут кӑвартни хӑшчике сӳнтерме мана сыптар тумлам-тумлам сивӗ шыв. Юрӗ, юрӗ санна шӑлӑнчӑ.
Эсӗ пичче, пиччемҫӗм, манӑн сӑмах тӗрӗсси. Йӳҫӗ чух та шӑллуна ан кӳрен, тӳссе ирттер. Эпӗ вӑрҫӑ хирӗнче хам чуна ҫухатнӑ пек сана нумай шырарӑм, шырарӑм та тупмарӑм. Ҫи слова ищи, Тар подожди, купе. да, да, подожди. Шырарӑм та тупмарӑм каллех сӑмах мӗн тӑван. Шыра ҫав сӑмах, точка хыҫҫӑн сӑмах шыранисене паузӑпа заполнять то, Саша? Ан васкат, А, пожди, анан- тесе тухса кайнӑ то, ладно? Ага.
Сана нумай шырарӑм, шырарӑм та тупмарӑм. Вот пауза ты, как будто сывлӑш ҫавӑрса иртха та вӑй илен, как бы малалла калама, ҫав вӑхӑтра сӑмах шыран, мӗнле каламалла-ши тесе. Сарчӗ, терӗҫ юлташсем, сан ятунтан йӗрӗнсе ҫӑкӑр ҫыртса ылханчӗҫ. Эсӗ пичче, пиччемҫӗм, мана кайса вырттар та Пӗр аллуна сӑнӑ тыт, йывӑр чукмар тепринче. Пӗтӗм халӑх умӗнче хытӑ ӳкӗн. Ӳкӗн те каҫар тар хӑв ҫылӑхна.
Эсӗ пичче, пиччемҫӗм, Пултӑн атте вырӑнне, ӗҫпе анчах пурӑнма ӑс параттӑн яланах. Мӗншӗн эсӗ хальхинче вӑрласа мар ҫапӑҫса, хамӑн юнӑма тӑкса илнӗ ырӑ укҫана туртса илме тапӑнтӑн? Вилсен вилӗп чӗрӗлле, памӑп хамӑн телее. Сана шӑллӑм-шӑллӑмҫӑм хамӑн кивӗ кӗрӗк пек хытса кайнӑ чунӑмпа вӗлеретӗпех.
Вӗлер! Эсӗ ҫын-и?
Ҫӗлен-и? Аха, правильно.
Эсӗ ҫын-и? Ҫӗлен-и? А, эсӗ ҫын-и, ҫӗлен-и? Ырӑ сывлӑш пирӗшти манан вылянсӑхла. Эпӗ тухнӑ тахҫанах чӑн-чӑн ҫын эренкинчен.
Мӗскӗн. Эсӗ, эсӗ мӗншӗн ҫӗленле, ӑншӑрт ӳкнӗ сӑннупа ых намӑссӑр чикесшӗн ҫутӑ чунлӑ шӑллуна?
Ылтӑн кӗмӗлшӗн анчах вӗлерес сӑнман килет. Хамӑн савнӑ шӑлӑма укҫа тени ман чуна ирте-каҫ та илӗртет.
Мӗскӗн. Мӗскӗн пурнӑҫра пӗтсе хӑрса виличчен пыллӑ пурлӑхра пурӑнса курас килет. Ҫавӑн вӑтӑр чунӑма сутрӑм эпӗ шуйттана.
Сразу, Леша? Этем, этем чунне эпӗ илтӗм йӳтемех. Пуяссу килмест-и сан ҫын чӗппи, кастачик?
Савнӑ шӑллӑм, шӑллӑмҫӑм, вилетпӗн. Вот ҫакӑнта секунду. Жень, вот то, что вӑл, сан, Жень, вӑл, вӑл сан ӑшна шуйтан кӗрсе ларнине шӑпах ҫакӑнта тумалла, наверное. То есть енчен те вӑл мисалдан малтан эп халӑх курать сан пуҫра пулнӑ вӑл, да, ведь тӗлӗкре. Да. Кайран как бы уже пуҫра пуҫланать. Вара сан пуҫран тухнине, как бы вот эп сире предлагать тӑвап темиҫе вырӑнта сирӗн иксӗрӗн, иксӗрӗн пӗр текст каламала, сӑмахран. И она ведь э, усали хужать да. но на самом деле ты принимаешь решение же. Ҫавӑнпа та э, шуйттан сӑмахӗсене Женя сан унпа пӗрле каламалла. Ӑнлантӑн-и? Мӗн каласшӑн эп сана? Акку юлашкине халь ман калама ларчӗ ҫав. Да-да-да-да.
Айдрак уяссу килмест сан ҫын чӗппи кастачи.
Иксӗр пӗрле. Эп сире микрофонсем парап. Мӗнре?

Шуйтанпа калаҫнӑ, а, Шуйтан сӑнарсене калаҫнӑ чухне манӑн, может, урӑхларах калаҫмалла тоже? Конечно.
Заселяци тунине тумалла, ӑнлантарать-и? Да, да, да. Ҫавӑнпа та Лешӑпа Женя ҫак сӑмахсене пуясу килмест тесан да, то есть чикме, вилермелле-и, вилермелле мар, вилермелле-и, вилермелле мар, пуй то есть или пуймасассың пуймасассың ой фу ты білерсесің не білермесесің несіп пуяймассың ҫавна каласшӑн тесе каласшын деп сире ӑнан пире конечно сумбургаларым бол но сен ӑнланмала пек туйӑнать да ведь вот пӗрле пӗрле иксӗр одновременно канӑр-ха пуясса ҫак эп ҫӳлерех килеп эс ҫӳлерех кил да ҫавӑнпа та чунӑма суртрӑм ҫавӑнпа та чунӑма Сутрӑм эпӗ Шультана. Вот смотри, Леша, sana валли питӗ пысӑк событие. Пирӗшти пӗр енче, ИС тепӗр енче, вӑл э, перевешивать тӑваҫҫӗ. Унталла иксӗр туртатӑр пӗр ҫынна, в итоге эс побеждаешь. Ҫавӑнпа та такое кунта, вот именно сна микрофон барса ха-ха-ха-ха-ха-ха, меня выбрал, я победил. Перед, а перешли юнашарах, перешли вара

Пыллӑ пурлӑхра пӗрре унтасан пур, сӑмахне пӗррене каламастӑн ҫут. Мӗскӗн пурнӑҫра пӗтсе хӑрса виличчен пыллӑ пурлӑхра пӗрре пурӑнса курасси. Подожди, тӗрӗс пулах-ха?
Мӗскӗн пурнӑҫне выделять анту, мӗнле пурнӑҫ? Мӗскӗн.
Аха, мӗскӗн ҫине мӗскӗн вырӑнне пыллӑ ҫан пурӑнас килет. Ҫавӑнпа иккӗшне выделять. Мӗскӗн пурнӑҫ, мӗскӗн пурнӑҫра пӗтсе хӑрса виличчен

Пыллӑ пурлӑхра пӗрре пурӑнса курас килет. Ҫавӑнпа та чунӑма сутрӑн эпӗ шуйттана. Не, не, сутрӑн эпӗ, пауза.
Шуйттана.
эпӗ. Выбираю, я выбираю.
Я Владимир. Сутрӑн эпӗ шуйттана. Вот.

Ҫакӑ ҫутӑ тӗнчере пуринчен вӑйли укҫа. Укҫа пулсан ҫын хитре, укҫа пулсан ҫын хуҫа.
Аслати кӗрлет тет. Так, и каян, да ведь? Все. Ҫакӑнпа вӗҫленет пирӗн. Пӗрремӗш шаг. Пӗрремӗш акт вӗсен. Пӗрремӗш акт вӗҫленет. Видите, мле эмоциональный кусокпа вӗҫленет. Нормально. Вӗҫерттерство операци вам кулянӑ. А, нет, ҫакӑнпа пӗрремӗш акт вӗҫленмест. Унта килеҫҫӗ мӗнсем? Питбайсем бит-ха. Билесем, ангелӗсем килӗҫ. Посмотрим, да сцена ҫинче отсем ҫӗргут толштарма будет. Так, значит, иккӗмӗш акт. Поле, да? жатва. Амӑшӗпе сцена тумастпӑр. Амӑшӗпе иккӗшин сцены гадать туре. Вот цвет их сан сценран. Пӗтрен иккен упӑшкам. Да. Ҫавӑнтан-шкӑн?
Ҫавӑнтан тӳрех.
А ӑҫтан тӑвас? А, я туда.
Мӗнне тесе? Мӗнне?
Так, сейчас.
А, леш соблазненине, что ли? Давайте соблазнение да. дьявола иккӗшне, извините. Давайте ҫак да, да. А, туйпикесем, да, ведь? Туйпикесен соблазненине. Каҫару
Ау, эс, эс ларакшӑн ячӗшӗн перейтӗсӗ. Сан васкамалла. Васкамалла пулсан кай. Эс хӑвна босс ятпан-и? Хӑраса кар.
Яковлев звонит тӑвать-ши деп, босс прорываться тӑвать те пире тӗрӗслет-ши деп.
Все, халӗ ҫырма курман-ши, эп хырса пӑрахрӑм веҫех, эп вообще сухаллӑччӗ. Пурдаври пырсана видеоролик ҫинче.

И аван-и, и сывӑ-и, и ҫӑра, и шӑвӗ-и санӑн пурнӑҫу? Мертес, кунта кӗрсе курнӑшӑн. Эсӗ, ачам, ӑҫтисем?
Шӑтман ӳсмен хурама йывӑҫран касман-туман туртапуҫӗ кассисем.
Юмах яма юптарма манӑн халӗ вӑхӑт ҫук.
Юнтиерӗн упӑшкун юлташне тату туссне ҫапла кӗтме юрать-и, Туйпике инке?
Унпа эсӗ ҫӑмах ҫини?
Эпир унпа вилсен те выртӑпӑр ыталанса пӗр хура ҫӗр айӗнче.
Вилессӳ ҫинчен юмах хывӑх пек вӗҫтериччен Юнтиер юлташупа каймаллаччӗ сан пӑрҫа?
Ман пики ҫап-ҫамрӑк-и, яту тумли яппи-яки вӑрҫа кайсан кам вара тытса пӑхӗ, чӗмӗртӗ? Кам ачашлӗ сан пекех чӑмӑртӑлӑх арӑма?
Ӑҫти ҫук хир варринче мӑшкӑлама килтӗн-и? Эпӗ сан ясар куҫна халех чавса кӑларам, ҫурлапа.
Ӗнтӗ сана чиперкке хирӗҫ сӑмах чӗнтермӗп. Ӗнтӗ чӑмӑр кӑкӑрна чӑмӑртаса лапчӑтап. Ӗнтӗ тутлӑ тутунтан туртса пылне кӑларса ыталаса чуптавап. Кӑнтӑрлах хир варринче.
Кай, шуйтан!
Выляс килет санпа, тӑлӑхарӑмпа.
Ҫамрӑк каччӑ-ҫке.
Ҫамрӑк каччӑ тумӗпе ашкӑнать иккен шуйттан.
Так, пулчӗ ку да? Пулчӗ вара сразу начало второго акта ҫине куҫатпӑр. Светик эс тухса кайнинчен, это мӗнчен, событи, да? Упӑшки вилнӗ. Хамӑн ювнлӑ кашӑкки ҫавӑн вилнӗ упӑшки тек те ҫавӑнтан.
Это было уже. Ой, блин. Вол- Прошли, вол начало.

Халӗ ӗнтӗ манӑн кил пулса тӑчӗ ҫут тӗнче. Кӑвак тӳпе ман мачча, ман урайӑм — нӳрлӗ ҫӗр.
Ҫакӑ шавсӑр-чӗмсӗр каҫ. Сивӗ нӳрлӗ ҫӗр ҫинче ҫывӑрать-и хӗр упраҫ? Е юри чее шуйттар, выртать мана илӗртме хӗрарӑм пек курӑнса.
Эсӗ ырӑ сывлӑшӗ-и усал?
Эр, агри ял ҫынни.
Апла эсӗ манӑн пӑяхам?
Сӗмсем вӑрман варринче ман сехре хӑпнӑччӗ. Сана кунта тӗл пулма шухӑш ҫук теҫҫӗ, Ӑлтӑрпи. Савнекенӗм, чӑнӑҫӑм, тӑван тӑвана курсан ваттисем вӗрентнӗ пек пӗрне-пӗри харӑсал памалла.
Ай-ай, ал унта чӗп-чӗрӗ юн, кай та ҫу! Чулпа хырса ҫунӑ чух та юн каймасть.
Эсӗ хӑвӑн шӑллуна пӗр-пӗччен хӑвартӑн-и?
Шӑллӑм, вилчӗ ҫапӑҫса. Тӑпри юлчӗ катара ватӑ юман айӗнче. Вӑл куҫне хупас чухне аса илчӗ сан ятна. Хӑй ҫуралнӑ ҫуртӗнче сана ӗмӗр пурӑнма вӑл килтерӗ.
Ман кампа унта ӗмӗр ирттерес? Пиччӗш арӑмӗ пулма сывлӑх сунчӗ вӑл сана.

Язартарах кала. Дальше. Ҫавӑн пек та мӗн пулатӑр? Тӗрӗс мар что ли? Петчӗш арӑмӗ пулма сунчӗ вӑл. Первоклассник пек, Ванюк ел ел кулчӗ. Ну, хочу тебя унда. Антони? Женя, давай. Давай.
Авланманни пӗтерет пулать ӑна. Дальше Кармар. Ага. Касай. Касса илнӗ турат пек, Светик, калаҫ, хавхатантарса ятӑмӑр, ыйтрӗ Имаҫна вӑл. Ман кампа унта ӗмӗр ирттерес.
Калармӗччӗ, ан, ан, малалла кай терӗм, вӑтантарап ачана. Касса Пичче шаррӑмӗ пулма. Сывлӑх сунчӗ вӑл сана.
Ням-ням. Касса илнӗ турат пек типтер хӑртӑр сан чӗлхӳ. Сан ылханлӑ кил-ҫуртна шанкӑр уяр кӑнтӑрла аҫа ҫапса ҫунтартар. Савнӑ кинӗм, чем-ха чем, сапӑр пул, пӗлсе калаҫ. Манӑн арӑм пулӑнта, манӑн капӑр кил-ҫуртра ҫӳрен чӑн-чӑн улпутла. Илтсе тӑрӑн кунсерен ылтӑн кӗмӗл янравне. Манӑн хутаҫ мӗн калать? Юнтиер пек пуяни пӗтӗм Агр ялӗнче пӗрӗтем те ҫук тесе пӗлтерет вӑл. Ҫук, ҫакӑ ылтӑн кӗмӗлшӗн пӗлертӗн-и шӑллуна?
Эпӗ сана ҫураҫма илтӗм хамӑн кин тума. Патӑм хулӑм укҫине, пӗтӗм хулӑм укҫине, патӑм хамӑн кӗсъерен. Эпӗ сана сӑнчӑрта, тытӑп хамӑн килӗмре. Манпа милӗк пек ачаш, манпа кӑпӑк пек ҫемҫе пулма сана вӗрентӗп.
Камӑн юнӗ аллунта, халех кала намӑссӑр! Ман савнине вӗлернӗ чӗрӗ юнлӑ лупа ан кармаш!
Сана халех чӗнпех ҫыхса пӑркӑшлӑп, илсе кайӑп хам киле. Так, илсе кайӑп хам киле. Пӗтрӗ, да? Да.
Ил, саккӑрмӗш картини купен хӗрсем, каччӑсем. Малалла. Малалла э, вӑрҫӑран таврӑнни.
А пирӗн сцена пӗтнӗ, что ли? Иртсе пропустили, что ли, эпир? Хӑшӗ? Халь, халь мӗн-мӗн ҫӑмӑл, эсӗ мӗскӗн ҫын тӳпи, халь мӗн-мӗн ҫӑмӑлпа чӗнсе илтӗн-ха мана, бутертесси пирки.
Халӗ мар, вӑл часах пуҫланать скоро. Ҫитмен еще, Леш. Да. Я юраю. Так, ҫук, ҫук, ҫук, ҫитмен. Иккӗмӗш отрява... Девятый картина.
Ҫук, ҫук, ҫук, восьмой, девятый. Вон, мӗн халь ат килчӗ анчах, Женя вӑрҫӑран. Вӑрҫӑран килсен, питтыбайсем килсен, туханда-ха эс. Питтыбайсе пропускать тӑваппӑр-ха, нихӑшне ҫук.
Так, халӑх килет. Килтӗм пысӑк хыпарпа. Мӗн пулнӑ? Хыпару мӗнле?

Эпӗ аҫу килсенех кучченеҫ ҫиме сана вӑратӑп-вӑратӑпах. Амӑшне итлемесен кутӑн чунлӑ ачана вӑпӑр пусать тӗлӗкре. Кайта вырт. Пӗртак ҫеҫ кӗтсе тӑрам аттене. Кай, кай тесе илсе кай, мана варанать ачине. Ага.

Туй пике, вӑрҫӑ пӗтнӗ, ячӗ Сапар-ха, Кивӗшыв.
Тӗл пулни пулчӗ, Ага. тӗл пулу пулчӗ. Сирӗн сразу Сапарха ир- юн юн аллине курчӗ, пытарчӗ, вара кукалатӗ Сапарха сивӗшыв. Астӑватӑр-и, аса илсе пырӑр пӗчӗккӗн. Ага, да-да-да.
Вӑрҫӑ пӗтнӗ ячӗпе пӗтӗм халӑх савӑнать. Хӗвел тухнӑ тухманах пур чӑваш та ҫӑвӑнать шарт-шарт вӗри мунчара. Кайса кӗр те милӗкпе хыр-ха хулӑн кирӗкне.
Курӑнассӑм ман килмест халь хамӑр халӑха. Халӑха хӑйне те эп кураймастӑп. Так.
Манӑн чуна. Вара ҫылӑху санӑн йӗрӗнчӗк эппин, да, Надя?

Инҫе вӑрҫӑ хирӗнчен килнӗ чух та ҫакӑ юн типмер-и? Кай, каях! Ман суранлӑ чӗрне сапсан тӑр вӗт, тӑван! Чӗлхӳнте пӗр ыр сӑмах пур-и санӑн юнтиер?
Ҫиллӗм манӑн ӑшчикре ҫухӑрать. Пур ҫиллӳне, пур ҫиллӳне хӑвӑн ӑшунта усра. Вӑрҫ мана, хӗне мана, мӑшкӑл ту мана. Анчах манӑн таса пиччене ан хӑс.
Карчӑк кай каяк! А, Женя, эмоцисене кӗрсе кайнӑ чухне кунта юлашкинче мар вообще а, ҫур сӑмаха анчах калан. Как, эс питӗ лайӑх эмоционально выля, но дикционно сӑмахран. Понял.
Ӑнлантӑн-и?
Понял.
Доппан сакала, иначе дикционно тебя не слышно. Халь унта ҫа мелӗшсене пока вӑхӑт пур каласа пырат. Камӑн проблема дикцисемпе Сан анчах мар кунта пуринте проблемӑсем пирӗншӗн. Ӑнлантӑн-и? Ан васка. Ҫур сӑмаха ҫеҫ мар, до конца сӑмаха кала. Темле эмоцине кӗрсе кайсан та. Дальше кармы. Кай каях.
Хӑйрпа хыра-хыра нӑтӑрт-нӑтӑрт ҫусанда. Юн каймасть, тухсах тӑрать хӗрӗлчӗри кӗвӗлсе. Эх, эх, Яструн шӑллӑмҫӑ, санӑн айӑпсӑр юну тӑрса юлчӗ ӗмӗрлӗх манӑн аллӑмсем ҫинче. Шыва сиксе вилсен те, вутта кӗрсе ҫунсан та, хам юратнӑ шӑллӑмран Ылтӑн ҫӳҫлӗ кинӗмрен мана пулмӗ каҫах.
Манӑн кӑкӑр сӗчӗпе ӳснӗ иккен чун Илли. Кунта темскер, темскер, темскер кунта переписать та туман, таҫта темскер тупса пӗтереймест. В общем, Питтӑпай, ладно, амӑшӗпе сцена пулчӗ, проклинать Туря амӑшӗ сана, Женя. Питтӑпай килчӗ, тоже проклинать Туря. Вара Питтӑпай ҫине тарӑхса кам Алешӑна вызывать тӑван. Да, да.
Тӳрех сразу сейчас сцена ҫине сикетпӗр. Так, первый насор. А, унта на полтора часа эп мӗн тунӑ? За этот мӗн хав? Ну,
Запрос. Да, запрос тунӑ. Ҫавӑнпа та спокойно ӗҫлейӗпӗр-ха. Хӗр минутран нечаянно прерываться турӗ пулсан, ачасем, эп тепӗр хут запись тӑвап, да, чтобы малала продолжать до конца тухапӑр паян, хорошо? Так. Женя, шуйтанне мӗн тума? Ты
Шӑхрать. Да, не, Питтӑпай тухса карӗ ҫавӑн хыҫҫӑн. Питтӑпайне тарӑхнине вула хамӑр ялта Пирӗн хӑв
ял хуҫи пулас тесен ман ашшикпе пӗркенсе йӑваш ларма юрамасть. Малла пӗтермелле хальтерех Питтӑпая.
Ҫакӑнта каллех, Жень, ан васка-ха. Тытмалла. Пӗтермелле хальтерех чупайя. Курдӑн-и? Вот ҫан пеккисем тӑпӑр-тӑпӑр-тӑпӑр-тӑпӑр таҫта чупа. Тытмалла. Пӗтермелле. Хальтерех пит тӑпая. Ан васка. Хӑн сассуна илтсе пула. Ял хуҫи пулас, ял хуҫи пулас тесен Ман ашшӗкпе пӗркенсе йӑваш ларма юрамасть. От каллех.
Шипе пӗркенсе, шипе пӗркен, шикпе каласа пӗтер, е гласнӑйсене, юлашки гласнӑйсене каламассın эс.
Ял хуҫи пулас тесен ман ашшӗкпе пӗркенсе йӑваш ларма юрамасть. Вот.
Малла. Принимаешь решение. Халь терех Питтӑпая. Вот, умница, контролировать тумалла. Пӗр самант канашлама чӗнсе илем шуйттана.
Эсӗ мӗскӗн ҫын чӗппи, халӗ мӗн-мӗн ҫӑмӑлпа чӗнсе илтӗн-ха мана? Пирӗн халӑх хушшинче Питтапай текен этем ятлӑ-шывӑл шутланать. Эсӗ унӑн халь вырман тыррине кайса виртяр, вӑйлӑ вут хыптар тата унӑн пӗтӗм ҫурт-йӗрне.
Ӗҫчен халӑх ҫурт-йӗрне вут чар тес-и?
Сана уншӑн тав туса ӗмӗр-ӗмӗр асӑнам.
Апла санӑн ӗмӗрӳ ытла вӑрӑм пулӗ-ши?
Капӑр ҫулӗ ҫурт э, подождите подождите, подождите.
Эп сан, сана уншӑн тав туса ӗмӗр-ӗмӗр асӑнӑп тет. Вӑл ӗмӗр бурнашшӑн вӗт-ха. Подожди-ка. Понимаешь? Какой ӗмӗр? Сан уже чунна памалла мана. Забылся, да? Вот сейчас я была зафиксируйте. Да.
Ага.
Апла санын ӗмӗрӳ. Ытла вӑрӑм пулӗ-ши? Эп ку замечание Женина в первую очередь каларӑм. Мӗншӗн тесен мансах кайнӑ сан чуна. Лешина мар, Женя, сана. Ӗмір-ӗмір тет. У нас же сделка, блин, ман вӗт-ха уже билмелле скоро. А эс ӗмір-ӗмір пурнасшӑн хав. Понимаешь? Ҫакӑнта, Женя, уже... Да, да, да.
Ӑнлантӑн, давай, Карма. Сана уншӑн тав туса ӗмӗр-ӗмӗр асӑнӑп. Так.
Апла санӑн ӗмӗрӳ ытла вором пуля-ши?
Капӑр ҫӳллӗ ҫурт лартса ырлӑхра ҫӳресчӗ ман. Ватӑлса ӳкӗтсенех?
Эсӗ ху чунна апла питӗ вӑрах памӑн-и?
Шел вон, вот автан... Автан вит ҫавтиччен вот тӗртме, шуйттан васка. Женя, вот ҫакӑнта сан шуйттана мӗнле улталамалла-ши тесе текен шухӑш пырса ҫапать.

Вот. Президент Баска. Меня хочешь, Леша, меня хочешь провести, дурак, тенебек. Президент Баска, кӗлт ҫеҫ пурӑн ҫӗр ҫинче, пар чумна.
Ара мӗн ку? Ылтӑн кӗвӗл пур чухне. Ку шытан ман чунӑма халӗ туртса илӗ-ши? Чикӗ-ши ӑна вара вут-кӑварлӑ тамӑка? Мӗншӗн хамӑн шӑллӑма чикӗ эпӗ сӑнӑпа? Мӗншӗн вара ахалех ҫирӗм чун ытарайми ылтӑн ҫӳҫлӗ кил пуҫне? Халӗ чӑн-чӑн тамӑка пырса лекнӗ пек чӗре ҫунса ыратать. Ҫунса тӑрать, ялкӑшать.
Вот, кунта мӗн, да? Женя сан кунта где-то емелете, наверное, да ведь? Пӗчӗк ача пек ха мӗн тумалла-ши, мӗн тумалла-ши тесе хутланса лармалла. И ты сожалеешь. Ӑна чарасшӑнччӗ эс. Ял ҫунтарса ярасшӑн марччӗ ведь? Да, да.
Мне так кунта пиччӗшӗ пирки калать, да. кини пирки калать, ҫавӑнта да. вӑл как раз. Если попал в западню и не знаешь, а как отсюда выбраться, мӗн жол ҫылӑхтуса пӗтердин, а ҫав ҫылӑхсене мӗнле хывна кӑларассине пӗлместӗн. И ҫав вӑхӑтрах, видишь, еще пожар пуҫласа ячӗ. Если ведь пурне те вӗлерешӗн мар, сейчас пит тупа пӳртнянче, ҫунтарса ярасшӑнччӗ. Да. А утал ҫилне чӗнчӗ те, пӗтӗмпех ҫунтарса ячӗ пӗтӗм халӑха. То есть ӑнланан, да, Да, да, да.
Это ваше мар внутренне, но так получается. Мӗншӗн тесен сделка уже, меня узали, пулӑшса пырать сана, узал ӗҫсем тума. Вот. Жан, жан, жан, жан, жан, жан, жан, жан кунта. Ял ҫинче инкек-синкек килсе тухрӗ, ай дур-дур, ырӑ ҫыннӑн кил-ҫуртне темле таркӑн вӑр хурах пырса янӑ будка бар. Пирӗн яла юнтиер пӗтерет, пӗтерет, пӗтермеллех. Тыллат, аха. Мӗншӗн ҫӗр тӳссе ларать ерӗнчӗк юнтиере? Ҫав вӑхӑтра пожар вӑхӑтӗнче ҫынсем чупаҫҫӗ. И? И вара э, Леша сан, сан чараксӑр кӑмӑллӑ тылчи мӗле вӑйлӑ ҫунать. Чараксӑр кӑмӑллӑ тылчи, таранчи. Ага.
Мӗншӗн эсӗ ҫынчӑк пӗр сӑмах та чӗнместӗн? Вут кӑваршӑн тав тума халӗ манса кайрӑн-и? Ялу хитре ҫуннӑ чух кӑвакарчӑн пӗлӗтрен ҫунса ӳкет, куртӑн-и?
Эсна чараш, кунта сцена два предложения с чарашӑн вӗсене шуйттанӗсене, пожар тутарасшӑн мар, а вӗсем чӗртсерӗҫ.

Ӳкӗн халӑх умӗнче. Хамӑн ылтӑн кӗмӗле хӑварам-и харама?
Санӑн ылтӑн кӗмӗлӳ анса кайӗ ҫӗр тӗпне. Пӗр ҫынна та вӑл нихҫан килсе лекмӗ аллине. Кӗр-кӗр хаяр ҫиллипе килсе ҫитӗ аслати. Сан ылханлӑ кил-ҫуртна аҫа-аҫа ҫунтарса. Аня, эпир кӑна сӑкра ҫак туса вӗт малалла. Пӗр ҫынна та вӑл нихҫан килсе лекмӗ аллине. Малалла сократили, Мана реплика вӑл, мана реплика.
Темскер тунӑччӗ. А?
Сократили. Темскер тунӑччӗ сокращать. Килсе лекмӗ аллине.
аллине мана реплика. Вот, эп калап сире сокращено. Хорошо. Аха, давай. Аха, ӑнлантӑм.
Санӑн ылтӑн кӗмӗлӳ анса кайӗ ҫӗр тепне. Пӗр ҫынна та вӑл нихҫан килсе лекмӗ аллине. Так.
Ҫапла, манӑн пурлӑх пӗтӗ-ши?
Тӑрса юлмӗ нимӗн те. Ҫунӗ пурлӑхпа пӗрле шуйттану та. Килӳнтен тар этем, эй-эй, васка!
Ылтӑн кӗмӗл янравне эпӗ илтрӗм илтессе, анчах унӑн ырлӑхне пӗр самант та курмарӑм. Хам вӗлернӗ шӑллӑма чи хӑрушӑ тӗлӗкре куртӑм. Унӑн чунӗпе ҫурӑм хамӑн питӗме.

Чӑнкӑр-чанкӑр чиркӳпе е кӳсек мар тытса кил хуҫи кӗтет.
Ҫилях.
Хӑвӑн чаплӑхӑн уна кӗтмелле ура ҫинче. Мана хӑвах чӗнессе кӗте-кӗте ывӑнтӑм. Хамӑр шуйттан йӑлипе хӗрлӗ ҫӗлӗк тӑхӑнтӑм. Килтӗм ӗнтӗ тин-тинех. Чунна илме.
Чунӑм тӑр-тӑр-тӑр чӗтрет. Тухса тарас пек выртать ман ура тупанӗнче. Таракан тӑр-тӑр чунна манӑн халех илмелле.
Чуруна хӗрхен шуйттан.

Турӑ пул!
Эпӗ турӑ мар, шуйттан!
Эсӗ ырӑ мар усал! Виҫӗ талӑк ҫеҫ мана ирӗк парха пурӑнма!
Сиксе тӑрӑр, шӑллӑмсем, курӑр йӗрӗнчӗк ҫынна. Ҫын тени ӗҫре анчах. Паттӑр тытать хӑйне хӑй, пӗтӗм ҫутӑ тӗнчере хуҫа пулса вӑл тӑрать, патшана та пӑхӑнмасть. И вилте каҫӑх юнтиер. Э, сокращать туни куна? Туман. А, ҫок, сокращать туман. Ага. Вернули, ага, сейчас, сейчас. Патшана та пӑхӑнмасть. Ылтӑн кӗмӗлшӗн ҫунсан Вара ун пек йӗрӗнчӗк, ун пек хытӑ ҫӑткӑнни, ун пек намӑс пӗлменни пӗр чун та ҫук ҫӗр ҫинче. Вил те каҫӑх, пӗр чун тӳнтие. та, пӗр чун та ҫывӑх. ҫук тӗнчере мар-и? Леш, пӗр чун та ҫук. Пӗр чун та ҫук тӗнчере. Аха, ҫапла.
Вара? Пӗр чун та ҫук тӗнчере. Вара?
Вил те каҫӑх тӗнчере. Ҫылӑхлӑ чунна кӑлар. Так.

пирӗштин сӑмахӗсене мана памалла. Да. Ну, эп вӗсене ним те ҫырман. Эпир просто калаҫнӑ кӑна.
Вуласа парас-и? Вула.
Вулага мӗн пулсан?
пулӗме санӑн илесси мана реплика кайран ҫук шуйтан вӗсем таса вӗсем сан ылтӑнунтан тӳснӗ ӑншӑрт мӑшкӑллӑ ҫеҫ
викесене калать тухса тарӑр ку пӳртрен тухса тарӑр ку пӳртрен Кайран такам калать: «Манӑн вӑйӑм чакрӗ-ҫке!» Пирӗшти калать:
«Хӑвӑн ҫурупа пӗрле ху та ҫунӑн ҫакӑнта».
«Ман вӑйӑм чакрӗ-ҫке, куна пернули, что ли?»

Вара ӗнер надо Наташа ҫырнӑ вӗт-ха. Тепӗр третий этаппа кӑна тухатпӑр. Халь первый этап кӑна ха. Да, третий этаппа тесе ҫырнӑ. Образование, спорт и культура.
Слушай, те, а ыран ГИТИСра миҫере пулать занятие? Эсир пурте унта-и? Ҫырнӑ-и? А пире ҫук ярса паман, ха. Ярса панӑ на почту.
Ярса панӑ. Электронный почта ҫине пӑхӑр пурин те пур. Унта просто надо добавиться, имя, фамилию запись. все, все, да. Электронный почтӑна кӗрӗр. Единственное, вӑхӑтне пӑхмарӑм. Миҫере унда? Ниҫта та ҫырман, по-моему. Амана энергиллӗ пробный, паян пробный тухнӑ унта. Вара?
Пурин те килмен.
Кӗнӗ, унта ҫи куча народу

Если вӗсем кашни театра янӑ пулсан, эпир унта пин сӑмсасем те курӑнмаҫ. Ладно, хӗрсем, каччисем, спасибо. Кӑштах аса илтӗмӗр. Давайте пока. Вара ыран тӗл пулатпӑр, Ыран, ыран, наверное, малтан ҫак ГИТИС, эпир ӗҫе кайса килет на самом деле. Кӑштах юлашки хыпарсене пӗлсе килем-ха непосредственно.